mare matlou ga bjalo ebile ke a go bušeletša ke kwa gore ke bolela le sereti sa go tseba direto ka baka la gore leme la gae le ne ba boreledi a eme mme ya metšametša mare napile ga nnete ba gaešo betlefela go tšhara re tswa ering ela ya boraro bjele re amogela fale re botse fale gorena buke ya direto ge be le engwala le thomile go engwala neng um le bomang um buka ya direto re thomile go engwala um last year ka boma september ka ge le bona gore motlhami wa puku e le gore ke yena tlhakantšhitšeng bareti ke yena peter mošele ke yena o a ilego a leka gore a re tlhakantšhe bjalo ka bareti ba senyane gomme ra tlhakantšha ditlhogo gomme ra ngwala direto mpotse kgopolo e tlile ka mang kgopolo e tlile ka mang mme le wena wa ba le boitemelo ba gore le kana malakwana le le ba lesome ba senyane la ngwala puku yeo gona dilo tse le be le dira le be le ditšea kae direto ge re be re di dira ke yela ya gore o mongwe le mongwe o ingwalela direto tša gagwe ka gore bjalo um eh, le a gopola gore ile ka ba le lena ka 2019 e bentse ke nyaka go publisha then last year ke mo e le gore ke ile ka humana yena um peter moše le mothapo then a re o kgopela o kgatlhile ke direto tša ka moo e le gore o nyaka ke ba gona ka gara puku yekhi then e ile ra itša gona moo then ya be le yona tšweletša ditalente tša rena ra ba ra feletša re publishitše aga um direto tša gago ke tše kae monna gešo ona di thoma ka o reng sere sa go sa mathomo se se feng mme morago a gore botse rena ke tše kae direto tša gago ke tše kae se sa mathomo se se feng goreng o se kgethirile sa mathomo ka gare ga puku direto tša ka ke tše lesome sereto sa mathomo ke sedilaka ke kgethile sona lebaka e le gore bontši ba rena re latlhegetšwe ke tsela ga re sa tseba moo re yago re lebetse moo re tšwago gona bjalo ka gore bjalo re kgopela yena Lesedi la ditšhaba e beng yena re bontšhago tsela ya moo re yago ke ka moo ke re sedi laka kana ke mang sedi la ditšhaba le le gopalaka sedi la ditšhaba ke rena tata wa gešo wa magodimong ke rena ramasedi a oh, poloko oh, ramasedi a poloko um dibuka tše ge di be di diefale le direla gore di ye kae di ye gola bomang um buka tše ge re di dira re leka go tliša molaetša setšhabeng gomme ka go le lengwe re rata gore Dibuka tše di ye ka dikolong ka gore ka gare ga, di, ka, ka gare ga buka yeo o na le moo e le gorego re eletšwa ka go hlorišwa ga bana le basadi moo gongwe re eletšwago ka bo senofobia mo e le gore batho ga ba amoele ge ba fitlhile ka nageng tša aforika borwa go bakaneng tša ka ntle aga e betle fela metsotso ga bile ba thibetse ke le somešupa dutha e ring ya boraro gone di-eight bot six megaes le moga moswa le moga wena na go le letsebobola fa le gore ke mo re nametseng kutswana agenda ya batho ba baswa magaešo mo re kopana fale le baswa ba go fapana-fapana le gopole gore re bile ga se dipagare bošana fale le masebotsana le yena go dutše komana ba dula ba bile fale mme re tloga mme re leboga fale nthuteng ditaola tša boredi le ra go reng ka sebopego se ra gore nthuteng ditaola tša boreti a ke re ba re re ruteng re seelele tsona badimong mhm. ka gore bjalo re rata go ruta baswa ba e le gore a ke re re ruta ka ga go tlhorišwa ga bana le basadi ee bjalo re a ba ruta gore le seke la tlaiša bana ba tsebe eh, bana ba tsebe ba ole ba tseba gore mosadi ga a tshwanela go bethwa basadi ga ba tshwanela go tlhorišwa aowa a ke re le ka seko ba re mosadi o bethile monna no no, ba ona ba le re ba ba betha
mara banna ba balle e nka ba balle ga le reta tseba ka gore jalo a re ba ba tsee betha ba ba betha a ga re tsena pele magaešo mme fale um ke ke ga tlhaka mogolo re lengwe le ga ona ka leleme la sepedi goreng e mme ka re- ke a tseba gore batho ba lekgonong re sekametse kutswana leleme lela la seatlapo ba english lena go- le go eh, go tlhaileng gore le feletse mme gape lengwe la ka leleme la sepedi ba re ge o ka tseba moo o tšwago o tlo tseba moo o yago ka go dialo re kgethile leleme la batswadi ba rena ra re rata go šomiša sepedi gore re tle re ikgantšhe ka leleme la bo rena mm, ge le be le dutse le kopane re šhela fa lena le mogopolo re lefeletse mme le ntšha buka ka mokgoleng ka gona le sepetse dikgato tse mohutamang
dikgato ebile tše boima ka gobane um re thomile re le ba lesometlhano ka gare ga puku yeke gomme ba bangwe ba ile ba ikgwela morago wa ba le mo e le gore go ga re tsebe gore re tlo tšwela pele goba bjang fela ka mogau wa modimo ile ra feleletša re tšwetše pele re le basenyane mona ka ga e ba rileng ge o ba tlhalosega taba gore o ngwadile buka ya direto um eh, king selo ka ga e ba king ntho ba e dirileng gape sekolong ko o tsenang gona ge ba bona buku ebile e tsule ga seopego sona se ba rileng go wena um ka ga e ba bile motlotlo ka nna ebile sekolong um ga se ba rutiši ba bantšhi ba e le gore be ba tseba ke ngwala e fela ba ile ba kgona go tseba ke mo e ilego ba re ba tla nyakela eh moruti barutiši ba sepedi ba kgona go nthuša gore buka e sebe ya mathomo ebile e sebe ya mafelelo aga ntshwarelaganyane ke le re patele ka motho ka dira kolota
lenaneo la go entela go thibela toa tša covid-19 le fihlile tikologong ya geno theeletša gore tikologo yeo o dulago go yona e wela ka tlase ga tliliniki efe goba lefelo le lefe la go entela Berska Belt Clinic go tla entelwa badudi ba ditikologo ka moka Baetapele ba setšo ba lesomenne ka mmotong, go akaretšwa Blood River, Kwenamoloto One le Two, Spook Park, Leokama, Motinti le tše dingwe, bona ba tla entelwa ka di 14 le di 15 Julae 2021. Tikologo ya Mabotja, Go tla entelwa badudi ba ditikologo tšeo di šetšego tša mmotong Sengatane, Maphoto, Mogokong, Jerusalema le tše dingwe. Lefelo ke Motšhotšho Primary School ka di 19 le di 20 July 2021. Moletši Clinic go tla entelwa badudi ba Moletši Central go akaretšwa Ralema, Makgabo, Gamatlou, Makgobitšwane, Ga Komape, Masedibu le tše dingwe. Lefelo ke Moletši Tribal Hall ka di 21 le di 22 July 2021. Tšhwene Maja Clinic go tla entelwa baetapele ba setšo. ba ditikologo tšeo di welago ka tlase ga kgoši Tšhwene le kgoši Maja. Lefelo ke holong ya setšhaba ya Tšhwene Maja. Letšatši ke di 26 le di 27 July 2021. Greenside le di-extension 71, 76 le 73 ba tla entelwa Kabelo School Hall ka di 28 le di 29 July 2021. Manamela Kliniki, Go tla entelwa badudi bao ba thušwago ke kliniki yeo

ga Mokgonyana, Madiorong le tše dingwe. Lefelo ke Matamanyane Community Hall ka di 4 le di 5 August 2021. Semenya Clinic, Go tla entelwa badudi ba ga Tlhahla ga Makibelo, Matekereng, ga Semenya, ga Ramongwana 1 le 2 le ga Mokgohlwa. Lefelo ke Makibelo Stadium ka di 9 le di 10 August 2021. Etla o entelwe o thibele go fetelwa ke twatši ya COVID-19. Gopola, tšwela pele go apara sešira nko le molomo gore o bolokege mmogo re ka fenya molaetša wo o tšwa go bookelo bja sešego ka tlase ga kgoro ya maphelo
ke nnete bethe fela metsotso ga bjele ke masomepedi tsegare tswa eding ela ya boraro fa re ya go feleletsa gape le kgothatso mongwadi wa puku nthuteng ditaolo tsa boredi um eh, ge re ruma kgothatso ke mo kae monyako ipona o fitlhileng gona ke eng e se le gore go nyaka go se tsebiša batheletše ka go ngwaleng ga puku ya gago um go ngwaleng ga puku um o mpontšhitše gore mo moletši go na le bareti ba bantšhi ene ba na le phišagalelo ya go rata go ngwala dipuku ka gore jalo ke re um re rata go tshepiša ba badudi ba moletši gore before ngwaga wa 2023 o fitlha re lena re le bana ba moletši re le bana ba kgoši kgabo wa moloto wa boraro tla ba re ntšhitše buka yeo e lego ya rena re le bana ba moletši Mm, okay ya ke re sone gang ba ba ba theletsi ba go dira ba go dira sone ka ra leto la gaola ngwa lenga buku e eh, se o nga rata go ba theletsi ba ndirela sona ke ke ke thego yeo nga rata go e go tswa setšhabeng mm -hmm. e eh. aga

nthuteng ditaolo tša boredi sepedi anthology ke tsara nnete ba tlile fala bana ba ba engwala mme ka tlase ga peter mošela mothapo bjale ge re lebeletse bathenetše ke na le bonnete ba gore um eh, bana ba borena ba bantšhi kgothatso tla re pelo tša fale mpotša fale masogana a borena mantšhi ba teganyago pele gore le ba kopane le magarebe magarebe le bona ba thomile go kitima le mebila ga go sana um eh, eh control a se gona tsa rena le segwana ke malagare be ke mang o ka reng ka molaetsa wa gago ka ge bile o le mongwe wa dibile ga boletserete go bona ee ke re bana ba thari e ntsho bokamoso bo ka ara diatla tša rena ka go rialo se reng ge re na le mathata ra bona tharollo ya mathata a rena e le go kitimela mebileng ebile e le go goga madila le go le go nwa madila ka go rialo ke re bana ba tharientsho a re tsebeng gore bokamoso bo ka ra diatla tša rena re keng re re tshwaraneng ka diatla mo re tlhoka go thekgo re leng batho ba ba setšhaba ba tla re fa thekgo ke batswadi ba rena re tlogeleng go tšea diretefatšo matlhatse le matlogololo wena monna ao ke a leboga ra o leboga tanke batheletše ke nnete re lebogile go bodišana fale le kgothatso mashita mme ke nnete um ga bjale ra mo leboga faleng thuteng ditaola tša boredi sebedi anthology ke yone rapega nnete kgothatso dile fale mme a tla rona difa tsone bjale um ka moragonyana fana ko sa fetseng pele fale re amogela mmasebotsana fale um eh, go le ena go ditše komana madula a bapele o tla re botsa rena ena ke ena mmang wa mengwage mme ka wa mmang o tswa kae
mare matlong ga bjalo ebile ke a go bušeletša ke kwa gore ke bolela le sereti sa go tseba direto ka bakala gore le melaga e lene ba boreledi a eme mme ya metšametša mare napile ga nnete ba